We are focusing mainly pama youth edu, our youth that are growing up now, which is the young ones that are popularly known as ama 2K. Uh, eh, so I have my co-host here who we are going to be having discussions, tichingotaurawo tichifamba tichienda, tichionesanawo kuti zviri kumbonyanya kuitika muma 2K chii.

Uh, this particular program yatiri kufamba nayo inonzi generation under siege but yeah. what, what, what is this whole thing generation under siege what is it all about what did tichifamba tichitaura nezvei what are we looking at here so you see um, if you check in bible uncle black mm -hmm. there was called panguva uh, yeexodus paya paya vana veisrael vachifamba vachienda kucanaan mm-hmm. paingonzi vanawo mazuva ano vanawo mazuva ano but now is the same time we are into parongonza amatuke yanetsa amatuke yanetsa vamwe vari kutodanana nemudzimu yedu chaichaiyo mazidhara you know yeah. like that so amatuke vari pari kuita maproblems akawandisa so this generation is being called its under search so that's why we've got this program called generation under search right sekunzwa kwamataura kwaita anguti handika generation under siege This generation yema 2k kutaura chokwadi pakaipa. There is a lot of things zviri kuitika mulife mema 2k zvavasinganzwisisi handika we've got so much issues dzine chekuita ne drug abuse uh, so much issues dzine chekuita nemasexual issues uh, eh, marape cases ari kutowanda zvisingatomboiti career guidance chai chaiyo uh, ma2k vari kutonetseka kuti ndoita career ipi ndoita ipi vamwe vari kungonzwa kupedzisira vaenda kutertiary achinoita the career isiriyo yacho yaari kuda and then the next thing anozotadza futi kuendera mberi neupenyu hwake handika and then it also now happens kuti did you ever notice something ankoti kuti mamwe machallenges ari kutosangana nema 2k its actually because a parent actually does not have a clue of yeah. uh, how to handle my issues emwana wake eh, parenting you know like kudhara we knew kuti izvoni vana tete kunana tete kunana sekuru zita kunzi maango yes. and ndo vairayira but now the parent is the sekuru nditete everything of which they are not available ndoda kutoyaya papati yautaura kuti takunzi maancles yeah. don't you think kuti iyo nyaya of normalizing uncle yeah. une pamwe kuvhiringidza futi kumwe kwawaita maonero ako yeah, because vamwe vamwe vana angobheka because hauchazivi kuti ango kana tiri kwedu kumatebheleland kunonzi vachinzi malume umalume wamalume unomalume aluma plus chimwe chinhu chandiri kuona hangu nenyaya yena maancles aya maancles vamwewo futi vakuda kunyanya kuzo player huuncle hwavo pachiuncle perspective chekuti havachahandli nyaya dzevazukuru in the traditional perspective yeah, waona iye zvino muzukuru anotizirwa nemusikana vanongomuregedza achikohaibita nemwana wevanhu yeah. havachatofambiri nyaya dzacho yeah. pachisekuru vakutosapota waona vava in support of cohabiting vava in support of vakutodzidzisa vana how to use rubbers yeah, i'm not saying Let's not use rubbers but I am saying kuti mamwe ma uncles takuchinyanya chi uncle chacho. We have yeah. become too modernized to an extent yekuti tiri kurasa mamwe ma cultures nema titles are yeah. extremely important for there our existence. Of, there are a lot of values which are which we are losing as the Amatuke generation. Yes. Sometimes it's our fault but sometimes you know I blame my parents. That's why muri kuona pakuitwa mutemo yawo kuti izvoni if a minor akatadza something zvekunzi kwakusungwa mbereki yes. because ndiwo usiri kuregerera mwana iwo if you are smoking every time mbanje mubereki uchionekwa nemwana wako do you expect that person to be a doctor anongotevedzera zvaari kuona but do you know kuti iyoyo nyaya yazongouya hayo yakuiswa mumutemo tongoti yamo the physical now yekuti mubereki akusungwa kana mwana wake apara mhosva but do you know kuti the spiritual that case has always been there Wona kuti vamwe vabereki vakabata zvavakabata kumasure uko. Yeah. Zvikapanduka paya paya paunonzwa kuchizonzi kwanzi mishonga inodi Yeah, inobva inopanduka. yabackfire. Painozopanduka paya paya munhu ari kutambura nebehavior yemwana uyu ndiani? ndo pakuri Ndiwo pa- mubereki. pakunzi ripai ngozi chichi so the spiritual aspect has already been arresting mubereki wacho all along exactly. ende mubereki wacho anenge achidzenga nyaya dzake achingoti anochita mbanje uyu haatonzwi but ari kunzvenga nyaya dzaari kuziva chaakabata chaakakonzeresa chikuita kuti mwana because ndachifunga kuti but apa muri kutorevesa ka kuti patori nevanhu vaigara vachitosunga spiritually patori nemapurisa yes. Bona spiritual age so zvangozongo manifesta into yeah. the physical now. So zvinoreva kuti uh, physically isusu tangozozviisawo maybe vakagadzira mutemo iwoka vakatombozvidiscussa you know. Aiwa basically in life anguti ndeyekuti upenyu hwagara who we are today existed before in the spiritual this is like we are reliving a day we'd already lived in the spiritual saka kudhara vaitosungwa pamweya handika ife tongoti Yeah. pamweya vaitosungwa nanhasi handika pamweya iwewo mubereki wakanobata zvawakabata kana kuti une mhosva dzawakapara iyoya zvekunzi kwanzi ngozi imhosva yakaparwa nemubereki akavanza Nemubereki. asi ngozi iri kuuya ichitora vanasikana yoti havaroorwi vakadzi Yeah. vangu ngozi iri kuuya ichivharira vakomana mabasa iri kuti vakomana havada havashandi nenyaya yekuti tangai mandiripa zvinozova zvinhu zvekuti mubereki akutambudzwa nelifestyle yekuramba vana vake exactly. asi umwe manje problem inoita umwe mubereki manje haadi kutaura haadi kuuya ozotaura nyaya yake areurure yeah. ataure chokwadi paripwe zvinoripwa kana kuti pagadziso zvinogadziriswa especially to the young generations mm -hmm. i feel like Ma parents vanoti jamba you know of course zvinonzi mumatare hamupindi vana and so forth but iwewo mubereki kana une something chawo chiri kutonetsa zvo chinozonetsa neni why should, why shouldn't i be excluded Eh, munoona kuti ankuti chandakazonoti saka apa ngatichitora manje tichiuya kuparenting of of ma 2 k now yeah. maparents edu akudhara yes mm. they were doing that and they made decisions for us and eh, fine takakurama zviri For some of us yes it worked but yeah. now parenting ema 2k yava different pakuti ma 2k 1 vava nefreedom unonzwa yeah. 2k hatadi kuti my rights ive my rights yeah. andika fine mumarights ake iwawo ngaachiitwa kuti aunderstande yeah. Yeah. life yake in order for iye kuti akwanise kurarama mumarights ake mune zvakanaka inini i think ankuti its very important kuti mwana mazuva ano Mhm. wese mwana ari kukura from an infant mwana ngagarwe pasina achitaura zvinoenderana nei nezera raari kukura ari andinoona kutamba chaiko mwana achitamba nematoys ari mwana wegrade one muonesei kuti when you play with your toys wapedza unoarongedza ende une time yekutamba nematoys une time yekuona tv ah. kana ndakutuma unoita basa you know what uncle black mm -hmm. ike zvino parenting yake zvino ka it's like kana mwana akaita mhosva onzi youare grounded upstairs you see haasi kutaurwa naye upstairs andinoona ndo zviri kukuvadza vanhu iyo zvino matuke acho atiri kutaura kuti vane freedom yavo yekuti i have my rights anika mm. freedom yacho iyo garai naye pasi mumuonese the repercussions of oh, too much freedom yeah, because zvagara zvinotaura kunzi too much of everything is dangerous plus anika i think uh, ango blacks ka paeducation yedu pane patisiri kuudzana chokwadi kuti what is freedom anonzwisa mm -hmm. because some of the people zvangofanira kuti freedom of speech yes. it cannot be freedom of speech kana uchinituka iwo so vamwe vanhu vanogona kuuya ubva vati zvoni i've got a right of freedom of speech but freedom of speech yako iri kuininfringe in my own rights yes. you see that's the problem we have to know what is freedom first eh, plus iyo you see eh, ndosaka patiri kudzoka paye patoti vana vanofanirwa kutaurwa navo mm-hmm. handika mufreedom macho imomomo vana vanofanirwa kutaurwa navo saka we, we, we are just going to go to, into a small commercial break and then when we come back tozotaura manje about zvinhu zvati why it's important kuti vabereki vange vakaukama hwekuti vakwanise kutaura nevana vavo handika saka we'll be back after a few minutes uh, after a small commercial break

This is all we got and it's going all the way. Hello guys, welcome back to our show Generation Under Sage. So with me here it's Ango Blacks. Ango Blacks, paipai mamuchiti vabereki chii chiri kunyatsa kuitika? Havasi kunyatsa kupa vana good parenting or something? Vakuwanza salad eh? Uh, I wouldn't really want to say kuti chisalad as such mm. ehe chisalad chirimo chiri kuwandisawo but also now mamwe macommitments ari kuwandisa kusvika paextent yekuti because of those commitments paakutadza kuvakika ukama pakati pababa namwai mm. let me pa, I mean, pakati pababa pemubereki nemwana let me give an example of vanhu vari murelationship mm. right iwewe une musikana wako wadanana naye ndine munhu wangu wandodanana naye do you know kuti inini if i spend more time with my partner tinogona yeah. kutozopedzera tapinda mumarriage yeah. nenyaya yekuti the more we spend time together the more we, we get, get to understand each other the more we get to know each other iwewe unogona kutozodanana nemusikana wavo inini wangu ndadana ye one year kana two years totoroorana mm. iwewe wakomoita six years because amuspend time mese saka munenge muchikoproskanaita muchikoenda but time iri kutodi iri kutoenda kutokura kuri kutoitikanika saka ini tiri kuona ndoimwe challenge iri kuitika manje futi chii paparenting iri kwamazuva ano maparents amazuva ano ari kuwanza macommitments mamwe maareas e, eupenyu e kudarika pavana. Yeah. Eh, I remember this other skit yandakaona uh, mwana akapedzisira akaenda kuchikoro kubva ari kadiki achiendeswa namaid handi yes. baba vachingonzi izvoni vachingoti okay you can go or pocket money but vaipa chi the maid the maid akasvika pakunochinjanisa mwana wake uya wearasika You get it? Baba vakatozoona kuti ah iyo uyu mwana wangu hasiri but kuti vazive kuti hasiri vanga vatoudzwa kunzi mwana wenyu ari kuita missing muclass zvinoreva kuti wake chaitomuzivi because vana vedu anguti vanoita macharacters manyuwani tigere navo tisingazvizivi yeah, that's true. do you know kuti eh, mwanakomana katanga kunwa doro mubereki ari observant mubereki anoswera pamba anombowana time yekuva nevana vake anozviona kuti uyu akunwa doro uyu unoziva anozviona fodya chaiyo iwe unofunga kuti wasvuta fodya muchivande but anoinzwa munhuwi uchipinda manzi uri kunwa fodya iwe mm. handika mm. so if a parent is not around they can never tell when their child starts doing drugs They can never tell when their child has become sexually active. Mm-hmm. Mwana akangova sexually active, mai vanyazozvona kuti wakuzova varume iwe. Yeah, exactly. And not. Panotoita nyaya. Votouya vogara naye pasi kana kutodeedza tete kuti motaura nani namainini venyu ava. Yeah, of course tingataura kuti maparents. Mm-hmm. But maparents edu if you check this, these days, mm-hmm. they are working a lot. they want to work but manje kumwana wacho manje these guys they don't want to work ndipo pandiri kutaura ndikati chekutanga aiwa kusada kushanda kwevana ka kune kwazviri kubva ankotei mm. ndo patataura tikati macommitments evabereki vamazuva ano mm. ari kuwandira somewhere else other than pavana because vabereki vamazuva ano sekutaura kwamaita mukati umwe mubereki akatozochinjigwa mwana asingazvioni yeah. they don't pay attention to the family on a day to day basis umwe baba anogona kutogara nemhuri agokupedzera mumwedzi asingaoni baba vana vake because iye anenge achibuda makuseni vana vasati vamuka odzoka usiku vana varara but isn't, isn't it kuti izvoni dzinenge dziri nyaya dzekuti mabasa aitwa kudhara asiyana neaikezvino because kudhara paye paye madhara edu when it comes to raising a child uncle t we have no choice but to make sure kutoti we are available but muri kuona here nyaya ndiri kuzvinzwisisa Yeah. I understand we need to make money tiraise maschool fees vana ende kuchikoro mm. vanoda kupfeka vasasvoresawo muraini vaone kuva vakapfekawo zvakanaka andika and so forth vanoda kudya vana vasatamburire chikafu andika but uncle t hatina chatiri kuhwina if we do not give vana ava the attention they need tikanyanya kukoshesa mari tiri kucreata hondo mumusha medu yeah so pa this show generation under sage tikunyatsaona kuti there are a lot of problems but these problems they are not only coming through kuti vana ndo vari kuita maproblems they are also coming through kuti izvoni vabereki vedu they are not giving right parenting exactly. children and, eh, eh. and also pane nyaya yetechnology advancement zvakawanda zviri kukwadza magenerations edu angoti yeah. zvakawanda technology amaimenshona iyoyoyo mm. vana vedu havasi kugona kuimanaja yeah, they exactly. are just random chese chaari kungosangana nacho anoda kuchiunderstand which is very dangerous plus isusu vabereki vacho hatisi kumonitor technology yacho tizive pekuvalimita iko zvino yeah, exactly. do you know kuti vana vanospenda more time on the phone than they do on anything else the entire day ya but chinondishamisa ka munhu unenge uchitextrana naye uri busy unonakirwa ka uchingotextrana naye pafoni kana avepo wakutanga kutextrana neumwe munhu exactly no Why see, we are failing to build masocial circles now exactly. takutotadza kuva sociable nyaya hatichakwanisi kuita nyaya nyaya munhu anogona kutoita nyaya newe pafoni zvekutoenda chaizvo and then ukatoita appointment anokudza kuti am busy am busy am busy unogona kupedza 3 months munhu ari busy Yeah. asi pafoni haasi kubva pa unogona munhu ari kukudza kuti ari busy ka unomona ari online constantly online. kusvika kana na 2 am exactly saka maybe ma, technology yauraya maybe they are making Socializing. money online. they are making money aiwa online. we are That- talking here uncle t tiri kutaura

with steps mm -hmm. the problem yavari kuita matukee ndeyekuti vari kunyanya kutsvaga mari exactly. vasati vapedza zvechikoro vari kunyengerana mumbinga zvenhema zviya exactly. kunzizvo ne chikoro hachina basa you can guys you, you, you are chakakosha you are nothing without school saka unaona this generation is under siege uncle t because there is too much competition out there mm. iri unnecessary vari kukompita kuda kuonekwa kuti ane the guy ane motikari kana ari exactly. kuda kuonekwa ne this guy ane motikari uh -huh. kana ari mufesa ari kuonekwa ne the hottest girl in the hood just imagine and and then wo futi eh clothing chai chai munhu ada kuonekwa kuti i'm wearing the latest boot ndiri yeah. kufamba ne the latest phone unoona mwana ari kuteshari ari kuda kuonekwa ne phone ye 1006 exactly iphone iphone yanetsa guys iphone this ameno ah, kuti chii vanhu are you being obsessed ne technology or something else it's not obsession ye, ye uh. technology ankuti it's the wrong priorities that you were left to prioritize uchikura okay. when your parent did not sit down and monitor your life mm. haana mm. kuziva zvekukudzidzisa kuti mwanangu izvi pane stage yekuti hazvina basa yeah. ichasvika stage yekuti zvichava nebasa ende ichasvika stage yekuti uchakwanisa kuva nazvo exactly. right iwe uri kuteshari uri kuda foni ye1600 uh -huh. can't that one chero baba vari baba wako vanokwanisa kukutengera its okay but can't that 1600 do something better, do something better for you unozoifunga wakura ango black eh. because wakura wakutanga kufunga nyaya yecapital because capital ndo kutanga kwebusiness don't you think kuti zvingatova nani angu ti kuti 1600 ndokutengera hangu chi foniwo iri affordable 1600 ndokutengera honda fit yekudriva uchienda kuvasity which is better handinoona saka mapriorities atiri kurega vana vedu vachiita get used to mm. ndomwe mari kuti kuvadza this generation is under siege in many different areas yeah because pane imwe area ango black nyaya yekuda zvinhu zvakakuda zvinhu mm. pressure yatinopanana yeah. ndopaipepe wakazonzwa zvakunzi vanhu vakutengesa zvigunwe vakuromba so you see these people ka theyare ending up in wrong relationships

umwe munhu anotouyawo kutsikirira another army comes to put the city under siege But, right mageneration aya anguti mapinda kuspirituality mm. mukati kwaane maspiritualities asina kunaka ndika mm. We all know kwani ma pastors enhema kwani ma prophets enhema and so forth all different sorts of wrong spirituality zanika chechokwadi chii right tiri kuuyako ankuti ndo zvatoda kuzoonesana teva tichifamba ne generation under siege tichitsvaka kuti saka ma spiritualities where did they go wrong okay handika ankuti do you know kuti urombwa hauna kutanga nhasi Yeah. Hurombwa has been there. Iko zvino wangotekeshera nenyaya yekuti takazodzidza bai takachimaster chigame ichi. Yeah, eh, eh, the other thing pamatotaura kuti zvatekeshera it's not because kudhara kwaingozikana kunorombeswa nen'anga Exactly. but dzimwe n'anga ika dzinodzava magemens Baba n'anga royi. dzava magemens Eh. zvati back to Ari, ndosaka sender patataura tikati chero mamwe mapasta Ani- Eh, kwane ashanda. mapasta vari kupfeka masutu but vari matsotsi ari magweregwere exactly. munhu ane dumwa muhomwe yeah, but ari kunomira papulpit there are a lot of uh, cases mm. chakashata ndechokuti chazvakanakira in fact mm. ndechekuti izvo anything done under the sun is gonna It be, is going to be exposed so mapastors ma ane maprofets aya kaya vanongozosvika pavanongozosvika but now akuti toda kutarisa part iyo yekuti iwewe mwana wako right now uyo uri kumirira kuti mapastor achaexposiwa kana jesu wauya mm. asi ko nhasi wako mwana ari kurarama uyu uri kudii nazvo ona kune zvinhu zviri kuitika mumhuri zvakabatwa kare mm -hmm. pane vakabatawo vachiti vari kugadzirisira chii zvemhuri handika saka ipapapo tichazodzoka tonyatsokutaura chii zvenyaya dzacho dzevanhu vainzi vari kugadzira zvemhuri kuti tione kupandukira kwazvaita chi mhuri for now tomboenda to a commercial break and then tozocontinue when we come back to our program generation under siege on

Ndomboona zvima series zvinotaurwa zveuromba zvekuromba achichi imbotiudzai what's happening in the Munoziva kuti spiritual world. kudii Uncle Tika? Yeah. Chinondirwadza with um, maproductions anoitika kunze uko, most of us do you know kuti we take these movies as just entertainment. Yeah. Vamwe vanhu they are actually doing these movies iri life yaakato experiencer exactly istory of their life vanhu we might want to undermine the existence of the spirituality but spirituality iriko in spirituality spirituality iri dangerous yeah, it's true ukava munhu wekuti iwewe you are lazy mwari achisika munhu ana kusika simbe mm -hmm. that's why you find anguti kuti everything that is existent to the human being is in the soil okay. motikari isimbi yeah. rinobva muvhu okay. imba zvidhina zvinobva muvhu chikafu chatodya zvirimwa zvinobva muvhu goridhe mabling bling atinopfeka maminerals inobva mui muvhu everything that we are our entire existence mm -hmm. existence is all about the soil hapana chatiri chisiri ivhu saka by nature of creation zviri kureva kuti mwari aka haana kusika simbe Asi now tiri kuita problem yekuti kune vanhu vakada kurerutsa upenyu vakanobata zvavakabata. Exactly. But taifunga kuti tiri kurerutsa upenyu. And here I'm not talking of the parents of Apa 2K. Mm -hmm. But I am talking from generations past. Okay. Kune madzitateguru chaiyo chaiyo. Handika vanhu vatova my ancestors muma lives edu iko zvino. Pane vakabata zvavakabata. Vachiti kwai ndiri kunotora zvinhu zvichaitira kuti ndichengete vana vangu. Saka muruti pressure yatiri kupiwa navapfanha vaya vakatogadzirirwa pfuma kare ndezvakudhara. Aiwa, handisi kuti vese but eh. obviously kune vamwe vakutoti pakatoshata. Kune vanhu vakatora mishonga yeDVC indara. Divisi chairo kunorima. Mishonga yedivisi kutadza vamwe vana vakawanda kuroorwa. Handika. Mm. Kune vanhu vakatobata mishonga yemari okay. yekuti ndi yemombe kuti ndite mombe. Handika. Actually there's a case of a young girl aka torwa nevabereki vake vakaipinda naye mudanga nekuti vaida kuti mombe dzavo dzingoita dziwanda ah, vaida kuti dziwanda asi dzichingoita mafemale cows chete oh, okay. right zvika kamwana aka kakanzi kazvirilife mudanga vakatomuka nako pakati peusiku kakashama unoona kana vachipiwa mushonga havaudziwi the repercussions ivo vanongonzi indai munoita izvi mombe dzenyu one dzichawanda and two dzee dzichingori female cows chete Uyu msikana ari mwana mudiki before even grade 6 asati apinda kuchikoro akanosvika akatumba mwi pasenda pedanga pakati peusiku akashama right akaita business rake akapedza yeah. all she had to do chete was kungozviriliisira chi kungozvirilivhira pakati pedanga okay. iye kwaari haana chimwe chinhu chaita chakadarika ipapo ivo mushonga wavapiwa vangonziwo maybe munongocherera ipapo pachaitira mwana yo zvapera yeah. but havasi kuziva kuti chinhu ichi mangwana chinodii chinopanduka chichamupandukira mwana waroorwa uyu paakatanga kuenda kunguva yake yechisikana Eh. haana kustopa Hey. handika shes been going kunguva yake for years nonstop vafamba kumadoctors vafamba kupi vafamba kupi vari kumuti ane challenge yekuenda kupi kunguva yake atova nechirwere chatova nescientific name cheropa chiya He- he- hemorrhage. andika Hemorrhage, right? atova munhu akutonzi kwanzi ano ane problem yakati yakati chatopuwa zita rechi riri scientific now mm. and then now kuroorwa kwacho manje kwakurema saka at the end of the day vazodecida kuti vafambe nemwana kuti chii chiri kumboitika kumwana wedu ndo pavakuudza kuti andi makatora mwana mukagarisa mudanga mm. mombe mm. zvino dzakawanda mwi mumusha isi tiri kutsvaka mashortcuts mulife lucky enough ka vabereki vavo vanenge vakatombofamba naye you get it just imagine mubereki ofa ango black vasina kugadzira zvinhu izvi mwana one ndiye akufamba and ari kumita fake pastors fake prophets oudzwa zvimwe zvinhu zvekutozvitoriri zvekutodza agangirwa kana nasisi vako vakurwa nasisi uyo atofambirwa nemubereki uyo atofirwa nemubereki angutika atori nani nyange mubereki asina kumufambira okay. do you know kuti kune vari kurarama macomplications ekuti mubereki aripo nyaya dzakari kudziziva asi asida mm. kufamba nevana mm. because ari kutya kuti kwanzi ndinofumurika ndichaonekwa ndichaziikana ari kuona hondo dziri kurarama vana madziri but mm. anodzigona nenyaya yekuti ii zvinhu zvangu hazvichaiti kuti ndichidi ndichizvifumura saka anotoona kuti zviri nani vangotambura vakadaro zvichaita zvidhakwa vanoita marombe ekutambira pamagrosa kuna vabereki vanoda kuti tambure avadi Eh. ndosaka kwekusuroko vakatanga vabata vachiti tiri kugadzirira chi vana Pfuma vavo vana vedu so guys you see the problem with ama 2k generation hatisi kunyatsa kuziva zvinhu zvakawanda izvezvi we need vanhu vakuru kuti vatitaurire kuti tofamba sei where should we head but nesuwo tine problem yekuti takunyanya kuda kuziva kuti tine maraitsi tine chakati kana takatonzi rovai mbama mwana aitetazi takutotaura zvemarights marights iwawawo anguti atori right chaizvo akakosha because munhu ngazi vachikwanisa kuzvimaneja upenyu hwake yeah, ngakure ndosaka paya patambodzikira kuti mubereki ngambowana time yanogara pasi nemwana wake mm. ataure saka inini pamarights ako ndogona kukubvunza kuti raiti wava ne18 years uh, do you think its okay now for you to urariwo nemukomana kana urari nemusikana anondiudzawo Hey, to move out inini at 18 years i will not stop force you to stay but ndoda kunzwa mafungiro ako uchaita move out but chandoziva ndechekuti kumba kwako kwauchanogara ikoko uko kungoswera muchiita zvemadrugs nedoro nemachallenges ne, ne ekufarisa the next thing you come back to my house wako kana ndakuya uzokuona kujere kana varitori vasikana manje because pane macost associated with them yes havadi kushanda vasvika vasingadi kushanda

vachimumonitor nyangwe akwanisa 18 years oti anonogara ega asi baba voti ndichiri kukuda mupfungwa but pane yangu." pamandibhalansa manje pamakurumidza kundibhalansa pandati izvo nevasikana vanozotsvaga imwe wee you see mabva mandiudza no the boy child is also iri kuenda under stage and it's not being eh, talked off that's why uchizoona vakomana nevarume vakawanda ka they are committing masuicide ike zvino we have got a lot of marates right now as we are esuicide talking bulawayo iri kutopa Bulawayo Matabeleland iri kutopa nemasuicides evanhurume. Really? Yes. Ende mastories ese ari kucirculator around masuicides ari kuitwa nevanhurume vari kuBulawayo ari ari associated nenyaya dzemarelationships arambwa nemukadzi abata mukadzi wake ane boyfriend azonzi nemukadzi you're not worth it uh, there's all this all that zviri kuitika nenyaya yemarelationships men are committing suicide in matebeleland zvekutodaro it's very disappointing it's hurting yeah. saka masuicides iwawawo zvinhu zvekuti murume ane machallenges aari kupinda maari sekutaura kwamaita to be addressed yeah. but unoona murume munyama waakaita akanzi murume anohadhira it's, it's because of the patriotic society yes. we are living to uh, but uh, also unoziva zvinhu tongoti iye pane problem yechilanguage eh, chataitaurwa tiri vadiki cha guys zvimwe zvimalanguage atotaurana tichikura kuvana vedu ka they really affect us pane chalanguage chonzi murume hachemi

Uncle Blacks, Tara ndakutokupa izita rao guys. Aiwa zve, ndichi baba ndotora mazita ese. Thank you Uncle Blacks. Thank you our viewers Twalumba. I just want you to say kuti guys go and subscribe and like our channels. Eh, tobatika apa YouTube you get us on ama 2k tv zw on instagram ama 2k tv zw and on tiktok of course ama 2k tv zw generation under siege